Se si kleng, resistent a kënnen déi verschiddenst Krankheeten iwwerdroen a souguer och Allergien ausléisen. Et héiert een et an der Lescht ëmmer méi dacks, dass een duerch de Bass vun enger Zeck eng Allergie géint rout Fleesch entwéckele kann. Zu Lëtzebuerg ass d'Zuel vun de Fäll onbekannt, deelweis well dës Erkrankung schwéier ze diagnostizéieren ass. Symptomer wéi Ausschlag, Bauchwéi a Problemer mat der Ootmung trieden dacks eréischt e puer Stonnen nodeems ee giess huet op. Wéi kënnt et dozou a firwat entwéckelen e puer Leit eng Allergie, awer déi meescht net? D'Sibylla Lind huet mat Experte geschwat, fir méi erauszefannen.
De Paul Metz ass e 29 Joer alen Dokter, deen aktuell zu Hamburg wunnt Am Joer 2015, wéi hien nach am Lycée zu Lëtzebuerg war, gouf hie vun enger Zeck gebass. Hien huet en Ausschlag entwéckelt, deen an de Méint drop ëmmer erëmkomm ass, a wéi aus Zoufall hat hien dann och ëmmer de Bauch wéi. Ech hunn just gemierkt, dass ech eben ëmmer Bauch wéi hat. Also et ass mer net soss iergendwéi schlecht gaang mam Bauch oder mam Daarm, mee ech hat esou e Malaise andauernd. An dunn hunn ech iergendwéi geduecht, dat wär mam Iessen. Et war awer eben zäitlech sou spéit nom Iessen ëmmer, dass dat relativ seelen ass fir Allergien. Also meeschtens ass dat relativ séier nom Iessen. Dat waren awer déi Haaptsymptomer. Also et war wierklech just dat mam Bauch an dann den Ausschlag. Wéi de Paul en Dokter besicht huet, hunn Bluttanalysen d'Präsenz vun Alpha-Gal-Antikierper gewisen. Dëst huet seng Symptomer erkläert an eng ongewéinlech Diagnos ginn, eng Allergie op rout Fleesch, déi duerch en Zeckebiss ausgeléist gouf. Ma wéi kann en Zeckebiss zu enger Allergie op Fleesch féieren? Wëssenschaftler hunn dësen Zesummenhang eréischt relativ viru kuerzem entdeckt. Déi éischt wëssenschaftlech Publikatioun, déi dësen Zoustand beschreift, gouf 2009 am Medical Journal of Australia publizéiert. Wann eng Zeck bäisst, iwwerdréit se hire Spaut an der Persoun hir Haut. Dëse Spaut kann Alpha-Gal enthalen, en Zockermoleküll, dat bei de meeschte Mamendéiere fonnt gëtt. awer net beim Mënsch. Verschidde Leit entwéckelen Antikierper géint dësen Alpha-Gal. A bestëmmte Fäll kann dëst zu enger Allergie op d'Fleesch vu Mamendéiere féieren, dorënner Rëndfleesch, Schwäin, Wëld, Kanéngchen an aner Zorte rout Fleesch. D'Symptomer kënne vu liichte bis zu schwéieren allergesche Reaktioune variéieren. A rare Fäll kann d'Allergie liewensgeféierlech sinn. Zejoert huet d'Le Monde en Artikel heiriwwer publizéiert, an deem gouf iwwer den Doud vun engem 47 Joer alen US-Amerikaner am Joer 2024 geschriwwen. Siwe Stonnen nodeems hien en Hamburger giess hat, gouf hien schwéier krank an ass doduerch verstuerwen. Dëst ass en Extremfall an den eenzeg dokumentéierte Stierffall, dee mat dëser Allergie a Verbindung bruecht gëtt. Zu Lëtzebuerg ass d'Zuel vun de betraffene Persounen nach onbekannt. Deelweis doduerch, datt d'Konditioun schwéier ze diagnostizéieren ass. D'Symptomer kënnen nämlech laang nom Zeckebiss selwer optrieden an allergesch Reaktiounen trieden dacks eréischt e puer Stonnen nom Konsum vum roudem Fleesch op. De deux, six heures, huit heures après le repas, on va avoir des symptômes d'allergie qui peuvent être très variés, partant de la douleur abdominale avec des nausées, des vomissements,

et des médicaments et parfois certains médicaments anticancéreux peuvent contenir de l'alpha-gal et enclencher certaines réactions. Ma firwat entwéckelen e puer Leit dës Allergie an anerer net? Am Luxembourg Institute of Health leet Dokter Christian Hilger en neie Fuerschungsprojet fir besser ze verstoen, wéi a firwat den Immunsystem no engem Zeckebëss esou ënnerschiddlech kann reagéieren. Do siche mer Teilnehmer, déi gebass goufe vun Zecke, elo ganz rezent. A mir wëlle kucken, wéi d'Immunsystem reagéiert, fir ze verstoen, eebe firwat déi grouss Majoritéit vun de Leit guer keng Antikierper bilde wäerten an och keng Allergie entwéckelen, a firwat eigentlech e klenge Deel vun de Leit Antikierper wäerte maachen, awer och eng Allergie entwéckelen. Dat ass eigentlech ganz wichteg, fir dann och Risikofacteure kënnen ofzeschätzen, zum Beispill och, wéi laang huet déi Zeck gesaugt, spillt dat eng Roll? Spillt den Alter eng Roll? Spillen nach aner Facteuren eng Roll? Dat weess een haut alles eigentlech nach net. Aktuell gëtt et keng definitiv Äntwerten, firwat Reaktiounen esou variéiere kënnen, an et gëtt keng Heelung. Patiente kréie geroden, hir Ernärung un d'Allergie unzepassen, jee nodeem wéi schlëmm se ass, a si solle vermeiden, erëm vun enger Zeck gebass ze ginn. De Moment ass wierklech drénge Fleeschproduiten op der Säit ze loossen. Fir Leit mat Schwéierallergien, déi sollen och eng Noutfalltruss bei sech hunn. Fir Leit, déi elo manner schwéier geplut sinn, déi sollen alles iessen, wat se verdroen. Dat ass eigentlech éischter gutt. An dann natierlech Zeckebiss vermeiden, well all weideren Zeckebiss, dee kann alt erëm d'Immunsystem e bësse boosten, sou datt et eigentlech méi staark ka ginn. Och wann et keng Heelung gëtt, gëtt et awer e Grond fir optimistesch ze sinn. Déi gutt Noriicht ass awer, datt wann een e puer Joer keng Zeckebiss méi huet, datt d'Antikierper wierklech erofginn an och net méi ze detektéiere sinn. An da misst ee mat sengem Dokter kucken, ob ee ka lues ufänken eventuell erëm Fleesch ze consomméieren.
Dëst war och de Fall fir de Paul Metz, deem seng Allergie net dauerhaft ugehalen huet. Iwwer d'Jore sinn seng Antikierper no an no erofgaang. Fir ze kontrolléieren, ob d'Allergie nach ëmmer aktiv war, huet hien am Spidol Provokatiounstester ënner medezinescher Opsiicht maache gelooss. An ech hunn do net méi drop reagéiert. Dat war sécher fënnef Joer no der éischter Diagnos, oder sechs. An jo, se hu mech elo net als geheelt bezeechent, mee fir mech war ech geheelt. Et war fir mech einfach eng grouss Fräiheet rëm kënnen um selwechte Grill ze grillen wéi Leit déi dann rout Fleesch giess hunn an net misst alles separat maachen. Mee elo mëttlerweil, ech sinn net nach eng Kéier eng Analyse gaang, mee iessen ech am Fong reegelméisseg rëm Fleesch. Ech hunn ëmmer ganz wéineg, well ech mech net ëmmer wuel derbäi fillen, mam Hannergedanke vun deemools. Mee jo, ech hunn dat erëm lues a lues Abruecht a mäi Regime a säitdeem geet mer gutt. Och wann d'Wëssenschaftler nach ëmmer méi iwwer dës ongewéinlech Allergie léieren, sinn d'Recommandatioune fir d'Preventioun scho kloer. D'Zecke ginn aktiv, soubal d'Temperaturen iwwert 12 bis 15 Grad klammen. Si sëtzen dacks an héijem Gras, Wisen, Kraider a Bëscher, wou se waarden, bis Déieren oder Mënsche laanscht kommen, un deene si sech festpëtzen. Fir de Risiko vun engem Zeckebëss ze reduzéieren, recommandéieren Experten, laang, hell Kleedung unzedoen, wa se an d'Natur spadséiere ginn.
Wann der viru kuerzem vun enger Zeck gebass gi sidd, kënnt der bei der Etüd vum Luxembourg Institute of Health matmaachen. Domadder wëll een erausfannen, ob d'Participanten Antikierper entwéckelen a wéi een den Alpha-Gal-Syndrom besser verdroe kann.